पार्टी खाएके मन छो पचास पचास टका के देना छो पचास पचास टका चावल तो चल लियो तू आ मौसरी मौस कत से एतो लगरिया के ग्वाली में एकटा खसी छै करिया खसी हाँ चल वएह चोरे ले हाँ

ए ते चुपचाप रह ने खाली ते हमर दे रही अखरा पहरा में राखबे हां तब हेतो ने हाँ, मान तो तम भाई दो तोरा थुन दो फक साथ तो तोरा नहीं लाख देबो नहीं तेरा नहीं ले जी हम देबे दोन छ हमर देन फाइ देने तो तो कही भेले भाई अखरा अकर गैर सी देबे ने हाँ, सी देबे सी देबे ये दाइन थी थी तो कही भेले ते तोरा हम कहबो न मात्र चुपचाप तू हमर पछा पछा रहिया ने ओकर से हम बदला तरह सधा के रहबे ओकर छागर चोराबे हाँ। तब अपना आर के माँ सब के तीनू को बैठ के मजा से खेबे एखन लोग हम जागले हेतू ना ए अखन ते बहुत रात भागल अखन कना के जागते लोग अरे लगरिया ग्वाली पछो तो अथी ने रे खसी देखल छी ने देखल छी ने छै डबले छै ढोंग लग किछु लोग बैठल रहै छै अच्छा लुकिया के पछो कभी दोकान जाइ छी कहबे दोकान जाइ छी

कि चुपे चाप चल पूरे अन्हार छै कतहु किछो ढुकि गेलौ तऽ बौआ बुझले हमरो हल्का हल्का डर है लगलो तऽ चीना तोनी तऽ नहि एनी पैसा उसलबै ताहि खातिर चोरी करबै आ खेबी कथी अते अते कुटिया अते अते खेबी ते

चुपचाप यहाँ से गेलियै आब आवाज बेसी नहि दिअ हँ तऽ चुपे चाप जेबै अपना आरके हँ गोहाली छी आइके हम हजार टाका उसैल कऽ रहबै उसैल कऽ रहबै

चल तो उ साथी बैठल छै ओकर ओकर ल जेबै ए साथी ए साथी ओ ए मिता उठ मिता ए मिता उठ ए मिता ए अरे कदियो न ते सुतल छली हँ हम कहलियै तोरा दए कऽ पकड़ि लेलकौ ओते ने भाय कलंग ई छौ तो तू हाथ देखी थानो तत नाम कहै थनु तन थने तऽ नहि दै थनु इएह खातिर ना दन हाइ थनु कथी भेलो कथी भेलो तोरा का तेहे पहरा नहि करली ते कुकी नहि पारली नहि किछो कहली तऽ ओकर गोहाली मे के छले दुइ कोइ की हँ? जाना के छलौ सुतल छलियौ हम कहलियै तोरा दए पकड़ि लेलकौ हमरा नेने आ गेल छलौ से दिन हूँ आ फेन पागल तऽ छै ई। आ फेन तऽ तोनी से नी पानि हम फेन आ तोनी पानि केहु उतारि तोनी तनी ने हँ तऽ ले हे हे एकटा गप सुन हँ आइ के चोरी नहि करबै कथी की लए? ना आब कथी छलै ओकर गोहाली मे नहि छलै हँ। डर हमरा भए गेल छै पूरे हमर फेफड़ा चलि जेतौ आब मन अपने आइ के चोरी नहि करबै आते तऽ पागल छै ते सुति जाइ छी सुति जाइ छी ले ले आइ के चोरी नहि करबै ले ले ले चल अपना आरके अपन अपन घर चल छोड़ि दी काल्हि के चोरी करबै तऽ अपना आरके मौस खेबै आब कुटिया। दूध खा दूध आब दूध खा आइ तऽ पकड़ा कऽ डोरा पक्का मारि खेतू एकोटा तऽ लोक नहि देखलो का घुसि जाय आ कथी बोलो नहि बोलो गिलो चोरा ले चोरा ते कुमा के खा गेलो रे हमहूँ ने एगोटा लोक के नहि देखलियै रे आइ तऽ पक्का मारि खेने रहती आइ मुका तऽ फुटल रहती हो आइ तऽ बचि गेलियो रे चल चल चल निकल निकल

पार्टी खाइके मन करै छौ पचास पचास टाका देने छौ पचास पचास टाकामे हेतौ कथी चल ने चोर किनै छियै आ राखबै